Habaireho omukoro gw'okushaba n'okusiima aha kanisa eya St Paul omu Ntebe Church of Uganda omu muruka ogw'omu Ntebe omu gomborora eya Nkungu omu disiturikiti eya Kazo. Abaikiriza omuri Kurisito ahansi y'omusingye ogw'ekikurisitaayo bakwataniise na gavumenti eyarwanisiriza basiima Ruhanga ahabw'omukyara wa mukuru w'eihanga erya Uganda kandi minisita w'eby'obwegyese n'emizaano Omukyara Janet Kataha Museveni okukira endwara eya covid 19.
Canon Benon Kafuna Rutagarukayo, Mukuru w'Abakristaayo b'omu Ntebe Church of Uganda, Naasiima Ruhanga munonga. Okuteekateeka kubi okwa Ruhanga, kwonka okusi- okuteekateeka kubi okwa- okw'abantu, kwonka oku- okuhikiiriza kubi okwa Ruhanga. Mbwenu nitwenda kusiima Ruhanga munonga eri izooba ahabw'ekyakorwa omu ntebe, ahabw'okuteekateeka Ruhanga akahikiiriza akatureetera abagyenyi baitu abu tubaire nitwetenga munonga bakaija kandi bakakora omurimo murungi munonga. Nitusiima Ruhanga munonga kandi nitusiima Ruhanga n'ahabwa Kazo. Nk'abanyamahurire abarikuruga Kazo okwija hanu Oyamu tukabarinda meseegi erikuruga omu ntebe. Twine amatsiko ngu neija kugira oku yaaturangaana kandi etukorere munonga. Ekihango eki twine tugyendereire. N'okusiimira nyine ihanga Gen Kitataha Museveni ahabw'okukira covid ahabw'okuba abaire ari mugyenzi waitu munonga okuruga aha enyima kandi arikukunda n'ekanisa nahabwe ekyo nikyo twayendere ngu omukoro ogu tuguteeke omu ntebe tusiime Ruhanga ahabw'okukira covid n'ebyo abigambo aha bwa Ruhanga n'ekanisa ya Mukama. Aha mukoro ogwo abaire Attorney General wa Uganda kandi MP wa Chaka South, Omwami Jackson Kafuuzi, ohwereire abantu b'omu ntebe aha kicwero ky'omwaka ogu na millions makumi abiri kandi ahaireho millions itaano omu cash.

Kuruga Mpara ei mumanyire enkuru, Greater Mpara niyo etaine kisasani kya Kashozi omu disiturikiti ya Kyegera nintanga naingi ya Kamugori. Nyine obwire buke kyonka tinsobora kuruga hanu ntazinire my favorite song haroho ekizina ekinkira kugonza mukiine ekitwakwesire nka anthem y'ediini ahabw'okuba nikiteeraniza hoona.

Roho atondeka agamba batari Abayahuda bakora ki? Abantu ba Mukama bataayaho. Mwebale mutye. Chairman wa nrm omu Rukiiko rwa District Omwami Zaire Kaguta asiimire Attorney General Kafuuzi ahabw'okwikiriza okwetwa kwe, yasiima nrm Chairperson ahabw'akazo Omwami Mukaija Wilson Ahabw'okukora obucweka eihembe kureeba ngu nrm yaayeyongyera omu maisho omuri Nkungu na Kazo disiturikiti okutwarira hamwe.
Engyeza zoona ziri aha. Minisita w'eihanga, Deputy Attorney General kandi OB wangye, Gashoma nawe.

Mbwenu ninsiima Mukama kugira omukazi omukanyensya eihasheerwe eryo ky'okugira ngu nimwenda kusiima atarimu ekindi ekyeshembiremu. Abakristaayo Ruhanga owaabahaire obwo ekiteekateeko ekyo, ku waaba waareeta omushenga gwawe, ku waaba waareeta embuzi zaawe, ku waaba waareeta ente zaawe, aho naho naho omwabirabya. Kwonka twabireeba ahu tuba tutaireho karantiini y'okutangira amatsiko ganyu. Mwebare kureeta ebintu ebyo, nituza kubatwarira oku mwaruga. Twaza kukwata aha vidiyo, nituza kukwata aha simu, tuzitwarire omuntu orikwebariza. Omuntu orikwebariza, mukamureebera eihanga, kandi itwe titwija kumuyiha omu muhanda.

Baakareebire enteereka zaabo. Hati itwe twija kasitsi nk'oku kizaakagenda. Aho kwagya mbwenu, naitwe eriizooba kwamara kwekorera omurimo okuza kuheebwa okugyenda kwaitu. Kwonka ahabw'okushemeza oku biri, naabagambira eki, Haza eky'amazima mbwenu mutakikora.

by'okubonereza emipiira yaabo. N'owe omwe ou twashemereire kureeta omu kanisa okuba omuntu orwanisa ebipiira naayenda kuhagira ki atyo omu iganga, emizigiti, amakereziya, n'enyegyesa z'ediini? N'owe omwe ou twateereza ekireere.

Ayongyeire yaasiima abantu b'omu ntebe ahabw'ekiteekateeko kirungi nk'ekyo eky'okusiimiraho Ruhanga bwa Mama Janet okukira kandi yaashaba Abanyayuganda boona okukwatanisa nk'ab'eshagama emwe n'okugumizamu nibahagira nrm. Tusiimiraho Maama Janet ninga First Lady w'eihanga okukira Covid. Mbwenu nyowe nka muzaire ninyesiima munonga kureeba ngu baanyetire nka omugyenyi mukuru kwonka naabagira nti nyowe ndi omwana kandi n'obu naaryo omugyenyi mukuru kambarondera omugyenyi mukuru naabarondera Deputy Attorney General w'eihanga Omwami Jackson Kafuuzi, MP wa Kyegyegwa, I mean wa

Biri omunda noreeba emishengo ei bareeta, noreeba ente ezi baba baine kwonka twagira ngu aa hatariho karantiini babirekye bigume aho omu maka gaabi mpaka karantiini erigireho. N'egi mesegi tugitwarire ow'okikukwataho, fasiti redi. Kwonka nitwenda kwebaza ahabw'omutima murungi ogu mwayoreka kureeba ngu Revurandi Amatsiko na Kanoni. Mujuni na bagyenzi baabo aha kidikoni wa nkungu kushutama bakateesa ekiteeso ky'okwebarizaho okukira kw'amagara g'omukyara w'eihanga. Maama Janet, Mbwenu nituhurira tushemereirwe, nyowe naija aha kusereburetinga tari ekindi n'amashemererwa n'ebitwengye byarengire. Nibaasa n'okurambira aha itwe kutuhikaho eki twasiimisa twagira ngu ekicwero ky'Abakristaayo b'ekanisa egi y'omu ntebe Twakibaihaho ki ogwo mwaka? Baitu ka tukishashure tukore eky'okusiima kwaitu. Uganda n'amadiini. Egi ni koloniyo sisitimu eyaizire kutwitana ahabw'okuba hati waasharaasha agama yaawe n'eyaangye nitushushana kwonka tikuzaarwa hamwe. Kwonka eki ekirikutugaita ngu turi Abanyayuganda first of all, for God and my country. Patriotism, Pan Africanism, Democracy and Social Transformation ebi nibyo tushemereire kutaho amaisho tari kugira ngu nooza kubuuza iwe ori omusiita Mwene kaguta ori omu ihoorero, hati ekyo nikiyamba ki? Nikishashura biiru omu irwariro, nikishashura ebyokurya omu hoteeri, nikigarurira omwana waawe aha ishomero sikuuru fiizi. Tushemereire kukwatanisa tukareeba ngu eihanga twaryombeka hamwe nk'Abanya-Uganda, tutakwebagabaganisa omu diini n'enganda. Nambwenu naashemererwa kugira ngu eriizooba aha haabaho abantu baingi munonga munonga. bakuruga omu omu diini ezitakushushana. Abasiramu baabariho, Abanyakatoriki baabariho, Born Again, Protestants, boona mwabareeba nimubanjuza. Eh, So, mbwenu abamuhurira naimwe mugwe mugire omugisha gw'okuha amahurire amarungi murekye kuguma nimuha amabi gonka. Hati na na mbwenu ebingi ebi naagamba nimbaasa ku- kubura kubishohoza kuba nk'oku naagira entsibo.

Kwonka itwe nitwenda ngu tugyendere hamwe nabo. Mbwenu akarwera ka Hwee tukakateera twaringaanisa aka nrm. Mbwenu tushabe abaana batwiine oku Purezidenti Museveni ataireho kushomera busha. Yaataho okugyema abaana ngu mwine poliyo ku nkubareeba hataho omwana oine poliyo shana otungire akisidenti nana akisidenti egyo tihariho eky'okugikoorera. Kwonka yaabagyema poliyo, yaabashomeseza busha, yaabaragurira. Mbwenu shi ahabw'enki mutakuhagira pati nk'egi? Mbwenu naanye mbashaba. Nrm niyo erimu amatsiko. So ki why was teacher eh otereza omumaisho haawe mbwenu ekyo ngu mwije nrm mutu y'omuntu nkaanye chairman aha aitwe n'omurimo nituza kurugaho nyekakare kwonka nrm n'eyaawe iwe ori ahansi omuhingi n'omuriisa ekyo mbwenu nitubashaba business men naba aba media mututaazaaze abantu boona bakimanye ngu nrm tiyankaija Byanzire narimu ndi omunya-Uganda okukunda obusingye omu maisho na hati. Mbanje nineteka nohurira ku ebigambo ijwi negamba orurimi kandi nogira ngu aha yariho amashanyarazi yeta kuza kugamba kwonka obu hariho obu atariho amashanyarazi negamba sand by neba ekonekitingireho ngu incase amashanyarazi garigaho mutarebana omwirima mugume muzemu ebyoma nibigamba amasimu nigakora na mbwenu egyo nokugira ngu. Mukyagingira egyo nyikiro karooja ngu timukyagingira egyo timukaabe nimubikwata hati nitwe turikuba nitubagambira kwonka tikugira ngu egyo neeta eshemereire kwihaho omuhini aa.
Omwami Wilson Kaija, Chairman ahabwa nrm omuri Kazo District, nawe asiimire Ruhanga ahabwa Maama Janet Okukira, Yasiima ab'eishe-emwe ahabw'ekiteekateeko ekyo. Omu bigambo bye naagira ati. Nkaanye, kibaire nikinkwataho munonga okureeba ngu memba waitu, chairman wa chairperson wa nrm wa Ntungamo district akarwara kandi yaakira. Ekyo mbaire nyine okushemererwa kuteekateeka ku kiizire, naashemererwa munonga. Ogwo n'omurundi ogw'okubanza. Ogwakabiri, mbaire nyine kushemererwa n'okuhagira ekintu eki okureeba ngu paasita omu Idwe waitu owa Uganda endwara agicwera kuturinda. Ahabw'okuba tukaabaire turi omu kwinana kw'amaani, endwara kureetwa kuturinda. Ekya kashatu. Nsiimire Mukama okureeba ngu ekiteekateeko kibandiizaaho. Ebiteekateeko nibibaho kwonka obundi bitandikira ahandi. Mbwenu ekiteekateeko ku kiiziire aha twatamu amaani maingi, twayeta na bagyenzi baitu abandi kutusiimiraho kandi baija baasiima. Omuri ekyo omu kujaguza kwaitu, twateerana miriyoni makumi abiri okusiimira aha mwanya ogu twasiimira okumara ekitwero kyabo. First Lady nk'omukuru kureeba ngu omukoro tigwabaho. Kandi ekanisa ekaguma neeraatiina etaine eky'ekora. Nikwo okusiima kwaitu nikwo kwa kuri, nyowe ninsiimira omu biti ebyo, kandi na buri omwe yaanansiimira omu kye, kwonka generally twena tuba nitusiima ahabw'okureeba ngu Ruhanga atugirire embabazi omu kyanga First Lady yaahona. Mwami Chris Kamukama, ojwekiire ow'ekitiinisa Molly Kamukama owaabaireho omukyara omushuganisa ahabw'enshonga za Purezidenti, nawe ahikire aha mukoro ogu.
Nyowe nibanyeta Chris Kamukama, owaitu ni Kazo, Nyakinombe, ndi omuriisa kandi nintuura nawe. Naashemererwa naanye kwija aha izooba eri kwetaba omu kusiimira Mukama, kusiimira Maama Janet Museveni okukira Kovidi, ekintu ekiteekateekirwe abantu b'omu ntebe nk'oburiisa kandi nikyo kyatukora gye munonga. Mbwenu naashemererwa kandi naasiima Mukama ohikire ngu yampitsya aha naanye naayetabamu. Nangwa invitation ekaba etari eyangye, invitation ekaba eri ya Honarebo Mworeka Mukama, Honarebo Mworeka Mukama n'omukazi wangye. Kwonka eizooba eryabaire atariho, yaanshaba ngu mushikireho. Mbwenu nikwo nikyo kyandeeta. Niwe naajwekyera.
Dokita Weren, omushaho omukugu omuri Kampala kandi oizire ashendekyereize omugyenyi mukuru, ahigire abazaire okugarura abaana baabo aha mashomero omu bwire kandi yahiga n'abaana okufayo munonga aha by'emishomo yaabo.

ngu baine okuhurira ebi abazaire babagambira bona abaana bariyo nibagaruka aha ishomero those are continuing students from P2 up to P7 now ahabw'okuba P1 baza kuba nibatandika tukwo so nangwa senior 1 up to P senior 4 na 6 nabo it's the same category bona nibagaruka aha ishomero siimwe abazaire aba baze Kufayo kureba ngu baarinda abaana baabo omu holidays, baabariisa, babaheereza environment nungi kandi babaasa n'okubapuraningira ngu barikaha eishomero. Hariyo n'abo abarikubaasa kuba baremeirwe ahabw'okuba fees ni fees, nabo tushaba ngu babakwatireho kandi bafeyo kugira ngu ba raisinge school fees. Nikibaasisa n'okubaho oza aha ishomero ahu omwana arikushomera nibwo orikuripotinga na half. Obuze school fees kimwe kya kabiri ninga kimwe kya kana orebekye ngu wafayo oku okushomesa kwona nokufayo. So nikyo eki tusiima ngu abazaire bebare kandi tushaba ngu nabaana bahurikize abazaire babo bagyende baine emicwe kandi batware ekyabatwara kukora ahishomero okwo nokushoma.
Habwa Christ Media TV, ndikiriza Joy.

Tahemuka aha barikumwesiga.